Ачалӑхӑм ман малтанах Красноармейски текен Хӗрлӗ Ҫар районӗнче пуҫӑннӑ, мӗншӗн тесессӗн пирӗн ял Мартынкасси ялӗ малтанах эпӗ ҫуралнӑ чухне Красноармейски районӗ пулнӑ, карянтаран эпир Элӗк районне куҫрӑмӑр. Апла пулсассӑн пирӗн Мартынкасси Малтанах ӑна Катниккасси тенӗ, хальхи Мартынкассипех ҫӳрет. Эпӗ ҫав та ҫуралнӑ. Вырӑнӗ питӗ илемлӗ. Сурӑм вӑрман ҫумӗнче. Ирӗкрех чухне вӑрманӗ яла кӗрсе кайнӑ. Пӗллӗ, шывлӑ, вӑрманлӑ, кайӑклӑ. Унта кайӑкӗсем, вӗҫен кайӑксем те пулсан, тискер кайӑксем те пулнӑ. Вӑт ҫавӑн пек ҫӗршывра ҫуралнӑ ҫын эпӗ. Ну, паллах, малтанхи кунсем Шкула кайичченхи сене нумаях астумастӑп, анчах шкула кайсассӑн Мартынкассинчи ҫич ҫул вӗренмелли шкула йӗркеллӗ ҫӳренӗ, йӗркеллӗ вӗреннӗ. Ну, паллах, ун чухне Октябренок текенни, пионер тени пӗтӗмпех ҫав Мартынкасси шкулӗнче пулса пынӑ. Комсомола кӗресси те ҫиччӗмӗш класра чухне Красноармейски районӗнчех пулнӑ. Ну, кайран ун хыҫҫӑн эпир Муркаш районӗнчи Тивӗшри вӑтам шкула ҫӳренӗ. Виҫӗ ҫул ҫуран утнӑ, йӗлтӗрпе ҫӳренӗ, велосипедпа ҫӳренӗ, пурте пулнӑ. Вӗренессе йӗркелех вӗреннӗ. Анчах та вуннӑмӗш класра вӗреннӗ чухне, вуннӑмӗш класра вӗреннӗ чухне пирӗн мӗнпе нимӗҫ чӗлхипе Петр Александрович Шумилов пырса вӗрентрӗ. Ҫавӑ пӗтӗмаллӑхи пурнӑҫа улӑштараканӗ пулнӑ тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесен вӑл пычӗ те пире нимӗҫ чӗлхипе калаҫма вӗрентсе ҫитерчӗ, пӗр-пӗрне хутшӑнма ман шухӑш ҫуралма пуҫларӗ. Ют ҫӗршыв чӗлхисене вӗренмеллех. Унсӑрӑн пурнӑҫ темскер ҫителӗксӗр пек туйӑнать. Ну, ҫав вӑтам шкулта вӗреннӗ чухнех ӗнтӗ спорт, Вӗренӳре те вӑл, кайран студент пулнӑ ҫулсенче те мана питӗ пулӑшса пынӑ спорт. Мӗн малтанах йӗлтӗрпе ҫӳресе пӑхрӑмӑр, анчах та йӗлтӗрпе ҫӳресси вӑл лайӑх, а ҫуран чупма тӑтах лайӑхрах. Ҫуран чупасси пӗтӗмӗшле ӳсессӗн пӗтӗм ӑмӑртусем ҫулла пулса пыраҫҫӗ. Йӗлтӗр вӑл хӗллехи япала. Ҫапла майпа пилӗк ҫул Чӑваш патшалӑх педагогика институтӗнче пӗр сисмесӗрех иртсе карӗ. Ҫавӑн чухнех пӗрремӗш ҫулхине эпир Юрий Алексеевич Гагарин пӗҫсе кайнине те студент пулнӑ чухне илтӗмӗр. Ҫав ҫулнех ҫулла Аркадий Григорьевич Улангин ертсе пынипе ҫӗршывра пулса профсоюзсен ӑмӑртӑвне Волгограда ҫитиччен атӑлтарах карӑмӑр. Тӗлӗнмелле, ял ачишӗн пӗрремӗш ҫул, пӗрремӗш курс пӗтернӗ хыҫҫӑн хамӑр тӑван ҫӗршывӑн илемлӗхӗсене атӑлтарах кайса Тӑватӑ кун карӑмӑр вӑл чылай вӗт анда тем те куратӑн ҫав. Вот ҫав ҫулсенче спорт ӑмӑртӑвӗсене таҫта та хутшӑннӑ. Хусанта та темиҫе ӗҫчен пулнӑ, мӗнле Чӗмпӗрте те темиҫе ӗҫчен пулнӑ. Истинтуки, Пятигорск, унтан Шаларкка, Мускав, Ленинград ун чухне. Вӑл спортпа ӗҫлени тӗрӗс-пек ас тусассӑн вӗренӳре питӗ пулӑшать. Пире пулӑшать. Малтанхи ҫулсенче пире акӑлчан чӗлхине Васильевич Гладкий вӗрентетчӗ. Эпир арҫынасем ушкӑнра тӑваттӑн пулнӑ та пире тӑватӑ арҫын ачана сирӗнтен чӑн-чӑн акӑлчан ҫыннисем тӑвӑп тесех вӗрентетчӗ. вӗрентетчӗ. Ну, ҫыр ыйтатчӗ. Ҫыр ыйтнӑ пирки эпӗ вӑл пирӗнпе Ирхине те кӑнтӑрла та каҫхине те ӗҫлетчӗ. Эпӗ вара спортпа ӗҫленӗ пирки ҫавнан кайса уҫӑлса килеттӗмӗр. Уҫӑлса килсессӗн хӗрсем пирӗн лараҫҫӗ, вӗсем ҫаплах пунӑҫлаҫҫӗ. Эпӗ килетӗп те пӗр ҫур сехет хушшинче пан пуҫ уҫӑлнӑ, пӗтӗмпе ӗҫе пунӑҫлаттӑмччӗ. Вот спорт ҫавӑнпе пулӑшуллӑ тесе. Ну, кайрантарах, кайрантарах. Ун хыҫҫӑн Ҫу стоичан ретне тӑма лекрӗ. Малтанах мӗнте салтак пулса пӗр пилгулт уйӑх ҫӳрерӗмӗр. Ун хыҫҫӑн пире офицерсем тума пуҫларӗҫ. Офицерсем тунӑ чухне, ну, паллах, ӗнтӗ ӑнта хӑйӗн йӑли-йӗрки, ӑнта вӗрентеҫҫӗ, пурне те тумалла. Ну вот пӗр ҫул эпӗ Ленинград ҫывӑхӗнчи Ломоносов районӗнче ирттертӗм. пӗр ҫулталӑк иртсех карӗ. Пирӗнпе пӗрле пӗрле вӗреннӗ ачасем ял хуҫалӑх институтӗнчен, кунтан пединститутран тата кунта пирӗн мӗн пурччӗ Мускав филиалӗ малтан университет вырӑнче пулни. Тепӗр пирӗнпе те кайнӑ ҫавӑнта хӗр хултӑ ҫын пурте пӗрле, пӗрле пӗрпе ҫывӑннӑ вӗреннӗ. Салтак пурнӑҫӗ вӑл тӗлӗнмелле япала. Унта енченче студент чухне пӗр-пӗрне туслӑх енпе, юлташ енпе е мӗнле курайманлӑх енпе пӗлме пусассӑн салтак пурнӑҫ пурне те вӗрентет, пурне те кӑтартать. Кам вӑл, кам. Хальхи ыйту лартаҫҫӗ. Who is who текенни ҫав ҫанта питӗ лайӑх курӑнчӗ. Ну, ун хыҫҫӑн килтӗм ялти шкулта вӗрентсе пӑхрӑм. Ялти шкулта. Ку Красноармейски районӗнчи Муншетмӗри вӑтам шкулта. Муншетмӗри вӑтам шкулта эпӗ ним чӗлхи вӗрентнӗ, акӑлчан чӗлхи вӗрентнӗ, чӑваш чӗлхи вӗрентнӗ, вырӑс литератури тата физкультура. Пурте пулнӑ. Ун хыҫҫӑн мана пӗле класс тулашӗнчи ӗҫсене пурнӑҫласа пыма директор ҫумӗ туса хучӗ. Унта та ӗҫлесе пӑхнӑ. Анчах та виҫӗ ҫул хушши кӑна, виҫӗ ҫул хушши Кашни кун ултӑ ҫухрӑм хушши каллӗ-маллӗ ирхине ултӑ ҫухрӑм шкула, кала ултӑ ҫул шкула кала, велосипед, йӗлтӗр тата тете. Мӗне ҫӑмӑл машина таварш пулман, пӗтӗмпе эпир улттӑн ҫӳретӗмӗрччӗ, пурте пӗрле йӗркеллӗ. Ку хыҫҫӑн виҫӗ ҫул ӗҫленӗ хыҫҫӑн Мӗте Иван Андреевич Андреев анне патне ҫыру ҫырать. Сирӗн ывӑлӑр Студент чухне курс, диплом ӗҫӗсене чирленсех хастар хутшӑнатчӗ. Халь ӑна эпир тупаймастӑр ӑҫта вӑл, айӑп килтех. Килтӗм Иван Андреевич патне, Иван Андреевич килмӗпе калатӑп. А мӗн тумалла? Асанте ӗҫлеме лешне пӗр тӗпчев институтне. Ун чухне вӑл пай пуҫлӑхӗ. Айӑпка мӗн чухлӗ укҫа тӳлетӗр? Сакрун ҫичӗ тенкӗ. Как сакрун ҫичӗпе Шупашкарта пулӗ кунпа хваттер ҫук, мӗн ҫук. Эпӗ шухӑшласам хам-ха тесе мӗн терӗм. Уҫӑн та тепӗр ҫыру ҫырать. А эсӗ, тет, ӗҫлеме килместӗн пулсассӑн, тет, сан аспирантурӑна каяс шухӑш ҫук-и, тет. Я шушлап интересно, если аспирантурна яратыр, Мускава яраҫҫӗ. Вара ял Учителӗ, ял учителӗ, эпӗ каларӑм, ним шухӑшламасӑрах килӗшетӗп аспирантурӑна. Мӗнпе тӗллевлӗ ку целеводение, тӗллевлӗ шутпа эпӗ Мускава кайса виҫӗ ҫул вӗрентӗм. Виҫӗ ҫул хушшинче диссертаци ҫырса пӗтертӗм, хӳтӗлерӗм, килтӗм, каллех тӗпчев институтӗнче Малтан ӗҫлемен-ха ӗнтӗ, мана тӗпчев институчӗ урлӑ янӑ та. Вара эпӗ унта сакӑр ҫул ӗҫлерӗм. Сакӑр ҫул хушшинче Василий Дмитриевич Дмитриев ертсе пынипе пӗр ӑслӑлӑхӑн мӗнне калӑпӑр, аспирантура ҫулӗсенче пӗлместӗм та ирӗклӗ, а кунта хистесе ӗҫленипе пӗр ӑслӑхӑн никӗсне, чулне, грантне кӑшлама вӗрентӗмӗр. Ну, Иван Павлович Павлов, вӑл университетта ӗҫленӗскер, тӗпчев институтне доктор диссертацине ҫырма куҫас кӑмӑллӑ пулнӑ. Вӑл куҫать, мана ун вырӑнӗ университет вырать. Вот эп пине тӑрӑшса куран иккӗмӗш ҫултанпа Чӑваш патшалӑх университетӗнче чӑваш филологи факультетӗ ун чухне эпӗ куҫнӑ чухне вӑл Сейчас суйса каламасассӑн историк филологический тени, историн филологи факультечӗ пулнӑ. Мана чӑваш уйрӑмӗ ҫавӑнта ӗҫлеме хушнӑ. Ну вот, ҫавӑнтанпа паян куна ҫитекен унта ӗҫлетӗп. Ҫав хушӑра эпӗ доктор диссертацине ҫырма ӗлкӗртӗм. Доктор диссертаци манӑн мӗнпе Сӑмах пӗлтерӗшӗн аталаннипе ҫыхӑннӑ. Вӑл питӗ тӗлӗнмелле япала. Вырӑсла каласан «Основные тенденции развития лексической семантики чувашского языка». Эпӗ ӑна ун чухне аталанма пуҫланӑ. Антропоцентризм тенденцийӗ илемӗпе юхӑмне хутшӑнса ҫырнӑ. Вӑл паян кунта вӑйӑмра, вӑл халь те вӑйлӑ юхӑм. Эпӗ халь те ӑна тытса пыратӑп. Ҫавӑнпа та Университета ӗҫленӗ хушӑра эпӗ ӗҫлемен тесе каламастӑп, анчах та доктор диссертацие ҫырма эпӗ икӗ ҫул ятарласа вӑхӑт илтӗм. Вӑхӑт илтӗм. Унта аслӑ наука сотрудникӗ текен ҫам пек япала пур. Вӗсем икӗ ҫул параҫҫӗ, диссертацие ҫырса пӗтер теҫҫӗ. Вот паян кун та эпӗ Чӑваш патшалӑх университетӗнче чӑваш филологипе тухӑҫ чӗлхе пӗлӗвӗн факультетӗнче, кафедринче, кафедринче пирӗн факультечӗ вӑл чӗлхе пӗлӗвӗ е филологипе культура ӗнтӗ иккӗшне пӗрлештерет. А пирӗн чӑваш чӗлхи пӗлӗвӗпе тупӑш чӗлхе пӗлӗвӗ каллех кафедрӑн пӗрлешӗвӗ. Эпӗ унӑн пуҫӗнче кафедра пуҫлӑхӗ пулса ӗҫлетӗп. Пулса ӗҫлетӗп. Ну, тӗллевӗ, хамӑр кафедра ӗҫтешӗсене пурне те степеньлӗ тӑвас тесе тӑрӑшрӑм. Тӑрӑшни сая каймарӗ. Халь пурте, ну, паллах, ытти чылайӑшӗ наука кандидачӗсем. Хальлӗхе тухтӑрӗ эп анчах. Анчах та тухтӑр диссертацине хӳтлес текенсем халь вӗсем иккӗн Ман палӑраҫҫӗ те вӗсем пулаҫҫех. Пулаҫҫех. Вӑт ҫапла наука вӑл ламран-лама, тӑхӑмран-тӑхӑма, несӗлтен-несӗле куҫса пыракан япала. Енчен эпир хамӑр пултӑмӑр Иван Яковлевич каланӑ пекки, те хамӑр хыҫҫӑн пыракан ҫынсене туртса пымалла, вӗсене тӗртсе малла яма тӑрӑшмалла. Ҫав тӗллевпе эпӗ курӑнатӑп та. Енчен те э, сирӗн шухӑшӑрсем чӑваш чӗлхи майлӑ пулсассӑн, вӑл шухӑша ан пӑрахӑр. Чӗлхе вӑл пирӗн аннепе пӗрех. Вӑл пире упрать те, ятать те, вӑрҫать те, вӑл чӗлхепе, анчах та вӑл ҫӳле те ҫӗклеме пултарать. Чӗлхе питӗ хӑватлӑ япала. Ҫавӑнпа Иван Яковлевич каланӑ пек пӗр чӗлхе пӗлни лайӑх. Икӗ чӗлхе икӗ ӑс. Ӑна виҫӗ чӗлхе пӗлсен виҫӗ ӑс пулса каҫҫӗ, ӑса пулать-ха. Мӗншӗн ытларах ҫавӑн пек. Ҫавӑнпа та хӑвӑр тытнӑ шухӑша нихҫан та ан пӑрахӑр. Ахӑр, ҫав шухӑша ӗмӗте чӑваш чӗлхипе ҫыхӑнтаратӑр, вара чӑваш чӗлхипе ҫыхӑнтаратӑр, мисалтан чӑваш халӑхӗпе ҫыхӑнтаратӑр. Вӑл пархатарлӑ тӗллев, ӑна пӑрахмалли ҫук. Ну, хӑй вӑхӑтӗнче эпӗ ас вӑтам шкул пӗтерсессӗн ют чӗлхе вӗренес тесе тӗллев тытнӑ, анчах та ют чӗлхе кафедрине медиафакультетне хупнӑ пирки ман чӑваш чӗлхипе акӑлчан уйрӑмне кайма лекрӗ. Ну, унтан чӑваш чӗлхинчен эпӗ уйрӑман, паян кунта уйрӑмастӑп. Ҫавӑнпа та эпӗ сире те чӗнетӗп, Эсир чӑваш чӗлхинчен уйрӑлас мара, писместӗр пулсас, эсир чӑваш халӑхӗнпе пӗрле пулатӑр. Ҫавӑн пек ман шухӑш. Эпӗ ӗнтӗ ку таранччен морфологи университетра хам фуртра вӗрентнӗ май вӑл морфологи ыйтӑвӗсемпе эпӗ ултӑ кӗнеке кӑлартӑм. Пурте студентсем валли, паллах, шкул ачисем валли мар, студентсем валли. Хальхи вӑхӑтра, хальхи вӑхӑтра мӗнче морфологи ыйтӑвӗсене эпӗ хама валли аслӑ шкул программи валли татса панӑ тесе шутлатӑп. Унпа эпӗ малалла ӗҫлемесіп, манӑн тепӗр тӗллев мӗнпе эстетика, чӗлхе эстетики текенни мӗнче пуҫ умӗнче тӑрать. Эпӗ вӑл темӑпа ӗҫлетӗп халь. Чӗлхе эстетики вӑл ҫавна калать. Чӗлхене юратман ҫын Вӑл чӗлхен эстетикине туйма пултараймасть. Чӗлхен эстетикине туяс пулсан чӗлхене лайӑх пӗлмелле. Чӗлхене лайӑх пӗлес тесессӗн вӗренмелле. Вӗрентекенсенчен иртсе кайма тӑрӑшмалла. Вот ҫавӑ тӗллев. Вӗрентекенсен шайӗнче анчах мар, вӗрентекенсенчен иртсе каймалла. Вара эсир чӗлхен вӗнте илемлӗх, эп ӑна вӗнте эстетикӑн енне илемӗш сӑмахпа палӑртрӑм, чӗлхен илемӗшне туятӑр. Чӗлхен илемӗш питӗ, мӗншӗн тесессӗн ун пирки Петӗр Хусана питӗ лайӑх мар. Сӑмах вӑл чӗлхепе ҫынна, сӑмахпа пулать ҫӗклеме те, сӑмахпа пулать ҫынна вӗлерме. Ҫавӑнпа та сӑмах хӑвачӗ питӗ вӑйлӑ. Унпа пӗлсе усӑ курмалла. Ӑна кирлӗ, кирлӗ мар ҫӗрте кӗртсе ярса усал сӑмахсемпе, ют чӗлхе сӑмахӗсемпе вараласа чӗлхене пӗтермелле мар.